Xuter et dan isam pulkom. Għaliex qed titkellem bil-Franċiż? Forsi forsi xi darba jkun hemm xi Franċiż u jagħtuna xi ħaġa lil Malta. L-Amerikani taf x'tahom l-istatwa tal-libertà ara x'negozju eta. Lilna bil-kontra, lilna serqulna, sawa serqulna s-sejf tal-avallet, serqulna provaw serqulna l-gate li kikun ġasbajnielhom, imma insomma ħallija. Ħa ngħidlek jiena ma nafx dawn il-Franċiżi, ma nafx, imma insomma x'kont qed ngħidu, fiex konna wasalna. Taf xi ġobni fil-Franċiżi?

U aħna għandna l-persuna inkarigat. Oh, ejja, ejja, bil-koordinazzjoni oh. kollha tal-Park and Ride ta' ċimiterju tal-Dorada. Hello, għet tisma. Għana fini, mela intaw. Ejwa, ejwa, ejwa, jek ma jitfax lejla meta dom jitfu. Xol ġdid, donnok mela? Ejwa, ejwa, ejwa. Jena opportunità, mill-ewwel nara. Dik, ma nafx kem tara jena. Għattat me marax! Le, le, le, le, le, le. Ah. Issa l-ura xinu xolok? U għax għammek għawen nis, li jġu kol għal-funerali, fem? Barra barra park and ride. Barra park and eh, ride. Ġifri għalek li besek. Ah, għax bajnetna, jena li namel li waqt il-full time namel laqa part time u kol. Terġa, għara la għalfejn u. Fejnu, fejnu. Min, min? Mhux dan li semmejt int? La qal. La qal ġifieri għax qed tieħu ħsieb qed tagħmel. Ah, sa fimtek għax int tgħidlu għaqal. Jien taf x'ngħidu? Hekk jiġi propja fil-verità sewwa, imma fehmni kif jaħdem dan la qal. U għax da meta jiġu n-nies hawnhekk ma tkunx taf jekk hux ġejjin għall-funerali jew inkella tal-linja, allura jien dejjem nilbes hekk. Insomma, meta jiġu hawn, x'jismu hawn, nagħrafhom hu mill-ewwel. Insomma, mhux dejjem. Żomm, imma tinduna nimmaġina xi jkunu tal-funerali qed jikbqu hu. Aw anke jekk titlef tal-linja ta'. Ara nispjegalek is-servizz li noffri. Jekk ikunu għall-belt, indoqqilhom di, ara. Issa kif ninduna għal funerali, hop, naqlab mill-ewwel u jisimgħu di u nitfalhom dal-wiċċ. Ciao Vin! daw il-ġobbijiet kollha li jibdel ma nafx jien. Ma nafx kemm ma taġġi tal-pajjiż. Però ta' ġid għall-pajjiż żgur ħa jkun dan il-moll il-ġdid li għandu. Jien għadt, taf nistgħu nagħmlu xi ħaġa ħelwa? Tiftakarha peress li kien hemm il-vapur ġo l-lanċa ta' Marsa Mċis kien hemm lanċa ġejja u oħra sejra minn tas-sliem għall-mar. Issa dik m'għadhiex tgħodd. Tgħodd. Għandna verżjoni. Għamlu oħra ġdida. Morru semja? Ejja, tlaqna. Mor. Għaliex hi? Għax il-punt. Għax mhux fitness. Araw xi ġmil ta' moll fejn minn hawn ftit tal-ġranet oħra nisperaw li tibda topera il-ferry system ġdida tajjeb. U allura aħna ħsibna illi ma tibqax tkanta dejjem lanċa ġejja oħra sejra minn taslim għal marsamxet, imma nżidu anke ta' fuq. Tafa dik id-diska lanċa ġejja oħra. Ejwa, Jien arranġajt naqal kanzunetta. Lanċa ġejja u oħra sejra minn Buġib Baqal. Għall-Imġarr. Għall-Imġarr, tajjeb, għall-Imġarr jew inkella għal ta'. Ta' Sliema. Bravu. Mingħajr traffic, mingħajr garr. Fimni, ma tistax tgħid mingħajr traffiku. It-traffiku fil-baħar vol dri hawn min ma joħroġx jistad il-Ħadd għax tant hawn traffiku li jġenninhom jekk joħorġu jistadu daqsxejn għall-qiegħ. Imma almenu jifrankaw naqgħa mit-triq. Insomma, ħadu ċebxata. E kanta bicċa miegħi. Ma la kantax. U għamilna lanċa, u għamilna la. Et eh, kanta ent. U għamilna lanċa l-wahda tnej. Le, xtax ju għal kulħaddi. U għamilna lanċa, u għamilna lanċa.